جی سونا سئیں میں ہاں جگنو رنگ پوری تساں ڈیدھے پئے ہوئے اساڈا یوٹیوب چینل صادق پاکستان تاں اج اساں ہی ویلے سانجھے تھے ہیں تہتر چک دے وچ جناب سئیں احمد بخش احمد صاحب شام منائے نے سئیں نادر لاشاری صاحب اچھا ہن تساں سوچیندے پئے ہوسو کہ شام کیوں منائی گئی ہے شام سئیں بہوں محبتاں والے انسان ہیں جناب احمد بخش احمد صاحب او اپنے استاد محترم دی شام ہی گالوں منائے نے۔ جو انہاں دے استاد محترم کوں اکادمی ادبیات دے طرفوں ایوارڈ ملے خواجہ فرید ایوارڈ تاں اساں سئیں نادر لاشاری صاحب کوں جیہڑے اساڈے نال تشریف فرما ہن انہاں کوں مبارک باد ڈیندے ہیں ایوارڈ دے اوندے اچ تے اساں جناب تساں ڈیکھدے پیو سو میڈے نال میڈی سجی سائیڈ توں جناب تشریف فرما ہن۔ سوہنے شاعر سرائیکی شاعری کریندن بہوں سوہنا لکھدن جناب اللہ بچایا بچن صاحب تاں اج میں انہاں کوں درخواست کریساں کہ او ایں سوہنی محفل وچ اپنا رلا پاون اپنی سانجھ پاون اپنی اپنا سوہنا کلام سنڑن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ݙوڑایا سئیں۔ توں کل کائنات دا مالک ہیں۔ واہ واہ واہ واہ بے شک بے شک۔ توں کل کائنات دا مالک ہیں۔ سن آپ خدا ساکوں معاف چا کر۔ کیا بات واہ۔ تیڈے در اک دس دو منہ کر تے ہتھ باندھوں کیا ساکوں معاف چا کر۔ کیا بات کیا خیال ہے۔ ایویں رات ڈیہاں بہہ سجدے وچ۔ منگوں وچن دعا ساکوں معاف چا کر تھی سرخرو پوں ڈینہہ محشر کوں آوے سکھ دا سا ساکوں معاف چا کر در در پنجے میکوں سوہنے دا مل پووے در ڈیا کیا منگداں۔ در در پنجے میکوں سوہݨے دا مل پووے در ٻیا کیا منگداں میں کھمب کھسڑے کم زورے کوں لڳ پوون پر ٻیا کیا منگداں تھی پنݨ منظور بچن پووے ݙیوے کاسا بھر ٻیا کیا منگداں۔ تھی کنل منظور بچن پووے ݙیوے کاسا بھر ٻیا کیا منگداں میکوں اپݨے شہر جاں کتیاں وچ گھنے شامل کر ٻیا کیا منگداں۔ تیں توں پچھدا ہاں لجپال سجݨ لجپال رہسیں یا چھوڑ ویسیں۔ تیں توں پچھدا ہاں لجپال سجݨ لجپال رہسیں یا چھوڑ ویسیں۔ دل مونجھی رہسی مونجھ کنوں ونڈی حال رہسیں یا چھوڑ ویسیں۔ میݙے زندگی دے ہر ݙکھ سکھ وچ بھائی وال راہسیں یا چھوڑ ویسیں میݙا حال بچن جئیں حال ہوسی میݙے نال راہسیں یا چھوڑ اے باد صبا ونڄ کوٹ مٹھݨ ݙیویں حال حوال روہیلیاں دا۔ کنھاں مدتاں توں نئیں بارش تھئی بکھ مردے مال روہیلیاں دا تھے گھر توں بے گھر دھنوال بچن ہے مندڑا حال روہیلیاں دا ونڄ آکھیں پیر فریدݨ کوں ݙکھ سوہݨا ٹال روہیلیاں دا میݙا پیر فرید روہیلیاں دی کر مشکل حل ول وس پوسوں جیڑھے وانگوں ݙئین ݙریندے پن کر ساوے تھل ول وس پوسوں۔ ذرا نظر کرم فرماؤ چا دلدار مٹھل ول وس پوسوں ساڈا مال بچن تڑ تاجاں تے جدا آسی ول ول وس خواجہ صاحب کرم کیتے روئی وس پئی۔ والا کھے میݙے پیر فرید دی روہی تے کیݙا کرم کیتے رب سائیں جیڑھیاں مدت کنوں وریان ہن اڄ وس پن اوہے جاہیں کھیݙاں کر کر آون پیاں بھیݙاں ٻکریاں ڳائیں چھیڑوں روز سنبھالاں کرے ݙوہے شام سٻائیں ڄٹاں روز ولوڑن جٹاں روز ولوڑن مچاں کر کر لمبیاں ٻانہیں جنگل دے وچ منگل لڳے ہر پاسے ٻلجاں ٻانہیں کھمبھیاں سیٹوں ڈالیاں بݨ بݨ پڄن یار کتھائیں کرم چا کیتے سوہݨے پل وچ گھنڈیاں پئے ڳن ڳئیں دے ڳل وچ سوہݨیاں لڳجن یار جنگل وچ رونق بݨ ڳئی ہر ہک تھل وچ کتنا فرق اے اڄ تے کل وچ۔ ڈٹھا روہی کوں آن آبادے رونق لگی ہر ہک تاڈے وسپن یار روہیلے ساڈے کافیاں ڈھولے پیئے آدھے کر کر پیر فرید پیا۔